Di biyografî û otobiyografiya gelek nivîskarên nav dayî de dinivîse, zarokatiyeke wiha derbas kir, Bi xwişk û birayên xwe re, bi hevalên xwe re wiha bû, Pişt re jî her kesê nav dayî nav nedayî yê lê pirsîne, mîkrofon dane ber dêv, wan jî bi vê klîşeyê di zarokatiyê xwe de dest pê kirine. Gotine dibêjin, Zarokatiya min wiha bû, rengîn bû, dewlemend bû, êş û xizanî bû, nav tuneyiyê de borî, yan bi lîstik û kêfxweşiyan, bi sûd û bextewarî borî û lê zêde dikin. Ev ji xwişk û birayên xwe cudatir bû. Ji hin aliyan ve ji hevalên xwe cuda dibû. Di vir de tiştê tê xwestin bêjim bi min ev e. Dema hê zarok bûm belî bû ez ê bibim nivîskar. Baş e hê kesî negotiye ez di zikê diya xwe de wekî nivîskar hatim dinê. Wextekê li nav me jî bûbû modeyekê. Her kesê behsa huner û kurdiyê xwe dikir, digot, Ez gelek bi siûd bûm ku li ber dengê dengbêjan mezin bûm. Nizam çawa dibe, wextekê li mala wan hemû kesan dengbêj hebûne lê ew ên li ber dengê dengbêjan mezin bûyî rabûne nifşekî bi kurdî nizane mezin kirine. Helbet mijar ne ev e. Mijara min bûyîna nivîskar e yan nivîskar bûyîn e. Ez jî li gund mezin bûm. Li gundekî bi qasî şest malî, bi keç û lewan bi dehan hevalên min hebûn. Nîvê zikê me têr, nîvê din birçî. Kirasê li ser me ji pîneyan meriv nedizanî parçeyê orjînal kîjan e. Meras tune bû em bixin lingên xwe, me şekalên çirriyayî kun kunî pê dikirin. Karvanî, şivanî, diziya tiriyê rezê cîranan, li banî û çiyayên kesk û bilind, roj ta êvaran, lîstik û yariyên bê sînor ên bi hevalan re. Çawa ye? Têra ku behsa nivîskariya xwe ya di zarokatiyê de kişt bû bikim heye gelo? Balam dibê mesele tiştekî din e. Çawa ku li jor min behsa zarokatiya xwe kir, zarokatiya min a xwişk û hevalên min di nav heman şertan de derbas bû. Heyînên me, tuneyînên me pir hindik qasî hev bûn. Li gund dema ez di nav wan şertan de mezin bûm, ji xwişk û hevalên min tun nediçûn, di kolejan de nedixwendin. Wekî ya min, nifşên nivîskariya min û yên ji min meztir jî. Dibê derfetên tu nivîskarekî me yê din ku ji yên zarokatiya min zêdetir be tune bû. Şert û derfetên me gişand kêm zêde qasî hev bûn. Ji wan bi dehan hevalên min, hin jê bûn şivan û gavan, ên bûn ajokar jî hene, yên bûn esnaf jî, Yên renjberiyê dikin jî hene. Yên di emrê xwe de pirtûkek nexistine nav destê xwe jî. Her kesî da pêy kar û tiştê bala xwe lê. Lê bo ji wan pirsa te zarokatiyeke çawa derbas kir nayê kirin, em nizanin. Raya giştî nizane yê şivan, ê şofêr, ê esnaf, ê renjber zarokatiyeke çawa derbas kiriye. Belkî carinan ji zarok û neviyên xwe re behs dikin, lê ev jî nabe mijara biyografî û otobiyografîyan. Yanê zarokatiyê yê bûye nivîskar û yê nebûye nivîskar wekî hev derbas bûye. Belkî hinekî kêm, hinekî zêde em di kirasê hev de bûn. Lê helbet cudayiyek di navbera yê bûye nivîskar û yê bûye rênjber de heye. Sedemeke ku nivîskar bi hurgulî behsa zarokatiyê xwe dike lê şivan nake heye. Çawa yê bibe esnaf bal li aboriyê, bazirganiyê pere bidestxistinê ye, yê nivîskar jî bi hezkirina xwendinê û nivîsandinê bal li xwe kişfkirina nivîskariyê ye. Her nivîskare wekî zarokên dema xwe, wekî xwişk û birayên xwe ku zarokatiyek derbas kiribe jî, lê ji ber ew ji xwe dest bi rewîtiya vegotinê, watedarkirinê, avakirinên lehengan dike, di her destpêka behskirina nivîskariya xwe de behsa zarokatiya xwe dike. Yanê hemû mesele ev e. Ne ku kes di zarokatiyê de kifşe tê bibe nivîskar, Ne jî kes ji diya xwe wekî nivîskar tê binêre û tu cudahiya nivîskariya min ji ya hevalên min ên nebûne nivîskar tune. Yanê ji ber min bi zarokatî çîroka xwe dest bi nivîskariyê kiriye, ez behsa zarokatiya xwe dikim. Lê pêdiviya hevalekî min ê ku bal li ajokariyê bû, ku pirtûkek jî negirtiye destê xwe, bi vegotina zarokatiya xwe tune. Çendîn ku turikê xwe ji yê min tijetir jî be. Bawer kin, a min, helbestkarî û nivîskariya min ne di derwişê de ne jî di zarokatiyê de kesk bû. Ku çi bû bi azwerî, bi mubtelayî, bi hezkirina nivîsayê re bû. Ku çi bû piştî wê bû.